Mae Mam, Dad a Magi yn bodlediad gan Teulu Gwynedd sy'n trafod pob dim sy'n ymwneud â rhianta a'n dod yn riant am y tro cyntaf. Felly heddiw, oedda ni'n meddwl byswn ni'n mynd â chi ar daith bach o gwmpas plas pawb, sef cartra a lle da ni yn recordio Mam, Dad a Magu. Felly, dewch am dro efo fi. Gerdded. Wel, am dro yma. Ar yr ochr fama, mae genna ni lle chwarae bach del sydd yn perthyn i Plas Pawb. Lyflu. Diolch yn fawr i gamau. Toileta, holl bwysig. A wedyn, da ni'n mynd i... Mynd i'r swyddfa fama, lle mae... Helo, ferched. Helo. Hydon tad, yn fama mae gennym ni Tracy. person hyfryd sydd yn croesawu bawb i blas pawb. Be di dy hoff beth di am dy waith, Tracy? Da ni'n ei gwaith gweinyddol i'r uned i gyd o fama, so jyst os am un diwrnod bydd at yma, a da ni'n gweld y plant os bach ac am ddim ei sgrinfa yn hapus, mae jyst yn lle braf i weithio. Lyfli, a wedyn yn fama, wrth ochr fi,

Mae'n neis. A beth yw'ch hoff beth di am dy waith? Um, dwi'n licio helpu a dwi'n licio um, illa wneud chyd bach o wahaniaeth os yw'n rhywun dod tan ei chwilio am rhywbeth yn gilydd os yw'n rhaid i bobl yn gywir iddyn nhw lle maen nhw wedyn gallu gwneud y penderfyniad be maen nhw'n ei er mwyn helpu hynna. Wedyn fydda i'n jyst yn hapus yna.

O, yma mae gyda ni Hyw ac Elen. So, Hyw o fama sydd yn gyfrifol dros pa mor saff ydy'r adeilad ac fel sy'n rhedeg yr... sut mae'r lle'n cael ei rhedeg efo lle, ie? Diolch yn dod. Diolch Hyw. Ac yma mae gyda ni Elen. Helo Elen. Ti newydd ddod am sgwrs efo fi at y soffa. Cofio? Y soffa da ni recordio yn podlediadau. Lle awn ni am dro efo Elen i ni gael dy gafel mwy. Dyma Dion. Dion sy'n recordio'r podlediadau i gyd. Cool. Dyna ni fawr. Dyna ni wedi bod i'r buarth yn barod. Mae lle da ni yn recordio. Elen, gei di ista lawr. Fan hyn ran. A dwi yn mynd i ddod yn ôl data chi. Diolch, Dian. Felly Elen, dyn ni yma wan yn ystafell gyfarfod Plas Pawb. Dyn ni'n llythrenol reit yn eich anol hi, chos mm. 'dyn dwi newydd fod â pawb ar daith ma' n'w 'di gweld bo' ni reit orthomal buarth plas pawb ar yr ochor y' fan 'na ma' gennon ni ysgol Maes Incla a ma' iard ysgol n'w reit tu allan so 'dyn ni reit yng nghanol yr hwb... Hmm. ...lle ma' plant yn dŵad yng Nghanarfon t'mo yn ei chanol hi. Yym ond o'n i jyst isio gofyn be' 'di dy rôl di a be' ti'n gneud yma? Iawn be' so be' dwi neud yma dwi'n arweinydd tîm gweinyddol a busnas so gynnon ni'n gweinyddu'r holl grantia ar gyfar gwasanaethu yr holl betha sy'n mynd ymlaen gynnon ni yym ar draws Gwynedd i gefnogi teuluoedd wedyn ond yym yr un o'r Prif brojectau sy gynnon ni mlaen ar hyn o bryd ydy'r ceir podlediad. Felly diolch i chdi um, Mari am fod yn rhan o hynny. A, ia.
A dyn, um, ia, dyn, da ni dros rhyw hanner ffordd rwan um, o weithio ar y gyfres yna. Mae gennym ni rhyw ddau benod, dwy benod ar ôl i wneud. Mm -hmm. Felly, swn be dwi yma i siarad efo chdi wirioneddol ydi trio ca'l yym adborth gyn y rhieni Gwynedd iddo ni ga'l clwad gynnyn n'w be' ma' n'w isio ni drafod nesa pa fath o wybodaeth ma' dyn nw'n teimlo dyn n'w ddim yn ga'l a be' fedran ni neud i bywyda n'w yn haws mewn ffor. Ie. Drwy pwyn- pwyntio n'w i'r lle cywir i ga'l y gwybodaeth a bod yr trafodaeth yna'n dod drosodd yn naturiol a'r sgwrs fel hyn yn hytrach na 'dan ni t'od wrth gwrs 'dan ni pamffledi ond eto o- 'dan ni'n teimlo bod adnodd o neud podcast a hwnna hefyd yn Gymraeg yn ffordd dda mlaen i roid y wybodaeth i rieni. Yndi. A mae o'n ffordd hwyl o ga'l wybodaeth i deuluodd ac ar draws. Hmm. Felly deud wrth bawb sy wedi gwrando hyd yma, neu sydd hmm. isio mynd i wrando, gwrandewch a gyrwch eich adborth fewn. Please, diolch yn fawr.
Champion. Diolch yn fawr, Elen, a diolch am, am adael fi ddod yma i weithio. Dwi wrth fy modd yma, a dwi wrth fy modd efo'r tîm sy'n oh. gweithio yma. Dych chi gyd yn lyflu. A diolch i Dion, dyn ni wedi dangos o